Ŋudoa, egale dɔ woyɔ wobe ŋu kɔkɔe la, ele dzidzim le ŋudo gbagbe la me. Eŋu kɔkɔe la, medi be maƒo nu viɖe tso ŋu kɔkɔ la ŋu. Ame ɖewo lee yɔ be tsi kɔkɔe. Eŋu kɔkɔea ɖee, wokɔe ɖe atsitsoga ŋuti na mí ameyibɔwoe, wobe sigbee. Vɔ mebia biabia ɖeka ʋe dukɔ yiwo nye Kristotɔwoe, abe nye ŋutɔ nene, be he Yesu Kristo ku ɖe enɔ bubu nɔ dodo le duwo me. Aleke wòdzɔ be mebu zi va do ɖe Afrika o ne wòaƒo nu kpli mí o? No matter how you affiliate yourself with the Christ, There is a portion whereby wò ŋutɔ wòakpɔ be ɖokuiwò awɔ nublanui na wòe. Kristo yi menya ɖe, menye eya nye emawo kɔ le mia fia le Biblia me o, eya ko medi be nàse egɔme. Kpɔ, theory vovovowo le vava ɔ be Yesu Kristo yi wo be yewo va yi wu le atitsoga ŋu ɖe. Wo yɔ John be ne va kpe ɖe eŋu le atitsoga tsɔ ƒe ge yi me wò yie ɖe Golgata. Vɔ ga yi me wò yie ɖe. Wobe ɖe wo switch they switch Jesus at the point of helping him to carry the cross ta Jesus wo me wuio Jesus wo be wuio wuio me wuio nyateƒe ɖeka ya ma tsi na wo le agbe ŋkeke ya ʋala dzi me be amie ku efɔ ele bubu va yi do le Jerusalem va yi do le fi vɔ me bu va do le Africa ne wa ʋɔnu kpli mi le eʋegbe me

Zi ne ne ya ne nui le kɔsiɖa me. Zi ne ne ya ne le Yesu Kristo ƒe ŋu kɔkɔea. Me bia le nyewo previous video me be, gbɔgbɔ kɔe le Yesu Kristo ƒe ŋua nu. Ne nana mu dodo. Mawu alé via akɔ wu ɖe mía ta aganɔ ŋu eŋua ɖe xɔ anɔ nua. Ne nana mu dodo. Nɔ Nɔ Enye nyemawue vinye yi me lɔ aganɔ wo ʋu nu o. Ma, mi bia, what, what kɔkɔa nanse ƒe ka, karata kawoe ma? Mi di be mia bia biabia ne mia se agbeɛ gɔme. Mi, mi, like, what is happening to black man? Mawu alé vie lɔlɔ̃wo awui ha ɖe mía ta aganɔ nu ŋuɔ xɔ anɔ nu no ha ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta. Mía tɔwɔe, míbia se be, Mawu ne ŋusẽ le asiwòe nàte ŋu alé viwò akɔ wu ha ɖe lɔlɔ̃ yi le mía si. Why don't you kill Satan off? Babiawo, es, CSF tɔwo le ebia, Free Mind Family tɔwo le ebia. Ne míva mɔ dzi ɖe, mídi be akpea ne vivi na ʋe dukɔ. Eya ta mínɔ mɔ dzi va. Meva mɔ dzi ko míava fe o. Eya ta mebe, ne meva meva le ha dzi kura tsɛ ɖe, madzi ha kple susu be wò Kristotɔ nàse eme nam. Because I was a Christian. Fifia me tri, mele, mevo, melayi, nyemele box ɖeke me o. Ne mele box ɖeke me o, mía de kɔ nu me ɖe eya me le. Wa ame ɖe ava tsi na me be yo mía de kɔ nu is traditional religion is is is is misinformation. Yovo ma te ŋu a describe mía bo culture be is a traditional uh tradition no. Mía ƒe du me fia kura dze be no tasi gbe ma lɔlɔ. They should let them know we need ewe culture prayer, we need akam pray culture prayer is a culture.

Nɔvi lɔlɔ, ame nɛ ne le sɔlime xɔ me le dɔ dɔ dɔyɔyɔ di va se ɖe egbe me kpɔe o. Fifi la wole tsitsi na be na yi de sɔlime in the name of Jesus. Wo me ga le ŋu kɔkɔe na wɔ. Woatsi na be in the spirit we are all one. It's a lie. Wole mía fi, Yevowo le mía flu. Christianity mía menye mía míabe culture ye o. Ne ɖu Christmas ŋtsɔ be wodzi Yesu Kristo na yi twenty fifth December. Ne le ne le konyi fa be yi me kpɔ koklo o ya o twenty fifth December yi me kpɔa o ne ya do ayi ɖe sɔlime hɔn me. Listen, stop worrying about those fictional characters ne na kpɔ be leke agbea vivi na wɔe. Nɔvi lɔlɔ̃nye, meva ma va gblẽ gamɛ akpa o. Exa ɖee, mebe manɔ Tucker si gbe eha dzidzi wo. Abe ame ɖe atso ko anɛ anɔ ha dzi na wɔe. Ha dzidzi ɖee, it's a food to the sto, soul. Ta ne nya wɔ sense viɖe ko la, efia be egbeɛ kple ale yi rhythm ɔ le yi la ekema sɔ na mía tɔwɔe.

Eho ame si nɔ tɔ mɛ tɔ do ga woe nɔ dzo mɛ tso wo me fa. Kɔ asi kɔ va de dzo mɛ ɖe na kpɔe ɖa be dzo ma bi wɔe wa. Sɔ fo ɖe wɔe ŋtsɔ ye nyrɔ ɖe tsi mɛ ɖe atsaku lé ɖe be yi ye ɖe tsi tsi dzi zɔ ƒe like Jesus you will die is just easy CSF ŋtsɔ wo wɔ te wo wɔ debate. Wo nine me sa ata be ne nu amatsi ne mia kpɔ be anɔ agbe ɖa because you are supposed to be drinking wa nu amatsi wo be ne nu wo be ne mi nu am ame siwo xɔ mia ƒetɔ yesu kristo dzi si la dzesi sia wo la kplɔ wo do wa nya gbɔgbɔ vɔ wa ɖe wo goe wa le da wo eye ne wo nu nu wame ha la mele wo si ge akpɔ o ne wo nu nu wame ha la mele wo si ge akpɔ o aleke wo dzɔa be a sɔfo le vɔvɔ na poison ne wa nu. No nu nu wamɛ ne ma kpɔ be ma ku oa? This is where we are talking about logic. Eƒe ɖomɛ ma, no me ga tsi na o be Yesu nɔ dzomɛ dzomɛ fa o, e nɔ tɔ mɛ tɔ do ga o. Va nyrɔ ɖe tɔ mɛ ne na kpɔ be ame bia se va yi be atsaƒu, atsa, e, atsaƒu le tɔdziʋuwo gbogbo ɖe ame gbogbo ɖewo ku. Fine Yesu Kristo yi nɔa? Listen, we need to use logic. Ne mi zã common sense na gbee ne vivi na mi. Mi a nɔ gbɔ le agbe ŋkeƒe ya va la dzi ma fifia ma ga nɔ concert ɖeke wɔ ao. Eha ya ma nɔ dzi bikɔ eha dzidzi eme ɖe wo le mia le ɖe to. Fifia mia tɔ ɖe wo xɔe kɔ le bɔbɔ bɔ dzi. See there are billions of things you could talk about nature. Mia te ŋu akɔ dzi na nature. instead of míakɔ nɔ yovowo ƒe culture ma praise be nye medi be magadzi ha ɖeke kpla tsɛ o, esugbɔ. Enɔ dzo me ɖe wo be Yesu Kristo nɔ dzo me. Nɔvi, va yi de asi dzo me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me nakpɔ be mafia oa? Nyi ŋtsɔ ame, ɖevi woame ene fia he wo nɔ yi ɖe sɔleme xɔ me. Ɖevi woame ene wofia Yesu Kristo yi nɔ dzo me, dzo me faa ɖe. Ɖevi woame ene fia le sɔlime e, e, aƒeme xe wo nɔ enye sɔlimetɔwo ƒe tatɔ. Where is that Jesus Christ and and and and uh, uh, wo angel where? Mawu sogbo le sa. Mawu yi mi yɔ ɖe. Miawo mi yɔ Mawu kitikata. Mawu yi mi yɔ tso gbe ɖe gbe ke ɖe. Eya me mia de kɔnuwo le. Menya be mia de kɔnu gbegble ɖewo le me. Dumefiawo kple amefiawo, nukalawoe, Afakala we wa nya de de wo ba wo no fifi la de ni tu modernized our culture mi le gblɔ na gbeɛ ne vivi na mi no modernized culture because mi le tsitsi ebe xɔ yi me mi nɔ va yi ɖe fifia mi kɔ egli xɔ ye kɔ le tutu ne me ga teŋ wɔ kantsi me teŋ refine mia bo iron nɔ ne mia kpɔ wɔ kantsi o ɖe we can still make a roof and survive. because of technical know how ta no modernize miaƒe he once we modernize our house mite ŋu modernize miaƒe culture mi de gbegble tɔ ɖa ne mi kpɔ be no ka no no ka no no ka no no kpɔ be ke a mi a de kɔ ƒu gbe eka na ŋgɔ gbe ɖeɖe mi na gbe ne vivi na mi nɔvi lɔlɔ me bia da gbe na wɛ me ga ŋlɔ bɔ mɔ be ne va mɔ dzi de dza gba ne a subscribe ne subscribe ɔ ɖe na ma video. Like video ne like video efia eh, YouTube fifi la YouTube le question wo bia regularly wo le question bia enye me check na nyewo YouTube status me kpɔ be wonɔ question bia pa ta anyo be ne nje be ŋutsu wa te wana be video ikpɔ le how informative is it to you is it is it fun is it educational wa now give me some nice stars there ne mi akpɔ ngɔ gbe de na gbe me bia dagbe na me mi anɔ